Moien an häerzlech wëllkomm bei Let's Play Far Cry 3, den éischte Let's Play an dëser Rei. E puer Saache virun virun dem Video wou ech kläre wëll, éischtens den Ufanksintro hunn ech ausgelooss vue que dass doranner Musek ass déi wou rechtlech geschützt ass, obwuel ech awer d'Rechter fir Ubisoft krut hunn, hunn ech awer net d'Rechter fir d'Musek krut, dat heescht ech iwwersprang den Intro einfach, déi Leit wou net wëssen wourëms dat geet, ech setzen iech e Link drënner wou der kënnt kucke goen ëm wat et geet. An fir déi aner wënschen ech iech vill Spaass. Ech hunn d'Spill an der Originalsprooch elo lafen, dat heescht op Englesch, vu que dass d'Stëmmen do besser synchroniséiert sinn. Fir déi wou awer keen Englesch verstinn oder net gutt verstinn, hunn ech en Ënnertitel an Däitsch gemaach. Dir kënnt mer är Meenung driwwer soen, wat der dovunner haalt, ob der et vläicht wëllt dach op Däitsch hunn oder esou. Maja, da géing ech soen, da waarde mer net laang a mir starten direkt mam Let's Play. Vill Spaass beim Kucken!

Maja sou wäit sou gutt. Den éischte krut schonn d'Briet an d'Maul. Si mer gespannt wéi et weider geet. Ech hunn d'Spill schonn eng Kéier duerchgespillt awer d'Erënnerung ass net méi sou frësch dorunner. Okay, also 10 die hocke gin okay, okay. Also se heieren sech wkleg hei also 100 mol besser wéi op Däitsch. Do kann ee soe wat ee wëll also. Original Synchronisatioun ass emmer besser. Ech wees net op d'Hëse sech ass. Mee bon, muss mer ons duerchkämpfen. Oh nee, Hënn, oh Gott.

Oh Gott, jo. Ech ka mer virstellen, wat et esou ass. Hei geet eppes méch fir matzehuelen. Jop. Esou, mat E unhalen. Ok. Zippo, Tablet, Kamera an Handy. An eng Kaart natierlech. A wien ass hatt dann? Hm, gi mer villäicht nach gewuer.

So pull it together. Du hues zwar schéine Make-up, muss ech soen, Pit, hein?
Wat hues du fir Lidschatten? Kiischt rout? I love it! Ah, ech mengen, do héiere mer eise gudde Kolleg de Vaas.
Ah, jo.
Dat do si warscheinlech dann déi zeréckgewisen. Jop, jop, ech mengen, jop. Hm, et wëll anscheinend kee fir se bezuelen. Ah, do gesäit ee mol, wat deene Leit d'Liewe wäert ass, ne? Zum Gléck ass dat nëmmen e Spill.
Bon, ech gemooss, mir gi mol weider hei. Ech géing soen, déi doten, yep, déi do liewen net laang. Titoréieren ons net. Oh, wat hu mer dann hei? Marihuana! Hei. An dee fäerten ass erschoss gi wahrscheinlech. Ah, an déi gesinn ons fäert et elo wierklech. Wierklech elo, gell? Dat do ass jo. Ey komm schon, wéi wann ech do jee gings dra gesin, hallo? Mee bon, dat ass e Spill, hein. Gin awer mol Steen dinn. Sin mol gespannt op ech deenen och kann e Steen an d'Maul geheien. Muss mer nëmme vläicht eng Kéier testen. Komm schläich ech mol ganz onbemierkt hannen erlaanscht. Ass eng ganz barackeg Stad da Leute. An do sinn anscheinend nach zwou Geiselen. Huet dat een zum Gilles Geisel nei? Ech fand et e bësse komesch, firwat de Pirate mussen hautzedaags nach Doudekäpp op de Jacketten hunn. Also ech weess net wéi där, ech geet gär also. Ech perséinlech fanne wierklech also dat Englescht besser, mee immerhin, et ass halt net jiddereen, wou et esou gutt versteet, och elo vum Geschwaten hier, zemools wann et esou e mexikanescht Englesch ass. Mee wéi gesot, wann Der en Awand hutt a wann Der wëllt, dass ech et op Däitsch weidermaachen oder esou, da sot mer Bescheed. Kënnt jo e Comment hannerloossen, vläicht och e klenge Like, wann Der wëllt. Sou, wien da geet da elo?

Hei ass soubal souwéi am Dschungelcamp, de Leiten Justus alt op ee geschoss gëtt. Au, dat dierf er. Au, ja, ja, loss mei Dégâts eriwwer. Au. Dat ass ëmmer dreckeg, wann ee sou gemittlech fir duerch de Bësch spadséiert an et gëtt ee vun alle Säite mat Kugele bombardéiert. Oh, lass. Ass e Wildwasserbahn ouni Waasser. Ah, patsch! Voll mat der Maul op de Buedem. Dat muss da gutt doen. Ah, ich mein, geht nach weiter. Oh Gott. Und geht weiter gelaufen. So, schon irgendwie noch mehr Angst, wie als laufen, weil ich von der letzten Kehr weiß, dass hier ein Bier auf einmal stung. Ich hoffe, der greift uns so und will uns nicht angreifen.

Also wann ech net soviel schwätzen die ganzen Zeit, dann deet mer leed, dass hammer mein echt Let's Play alleng. Ech hat mech lo eng kleng Zäitchen net dorunner getraut. Mais bon, et bleibt mer am Moment näicht aneres iwwreg, vu que dass ech Mëttesschicht hun an die aner all d'Mëttes spillen an ech schaffen do. Komm Kratzer! Nee, mech kriss net, mech kriss net. Nee, hues du net. Dës Messer am Hals, dat hues du. Ah, dat Spiel ass so geil, geil. Alleng die Animationen, die... Das ist so verherrlich. Dass alt just bis elo huet mer ëmmer Motivatioun gefeelt fir d'Spill déi zweet Kéier duerchzespillen, mee elo mam Let's Play hunn ech déi alt. Ah komm schon, Sea leeft hei einfach mol driwwer gell Putain, also ech ginn net driwwer lafen, ech wär schon bei der éischter Stuf erofgefall an ginn an d'Waasser. A mir schwammen an dem schéine kale Waasser. Et ass sou wonnerschéin! Eine Ubisoft Montreal Produktioun. Also ech muss soen, gell, se hu relativ séier op meng Ufro geäntwert. Ech hat op déi däitsch Pressestell geschriwwen an déi hu wierklech relativ séier geäntwert. Den eenzege Problem ass halt just, datt se mer net dat mat den. Mat dem Audio Inhalt do erklärt hunn. Bon ech loossen awer ewech sou gutt wéi méiglech. Maja an dat war den éischte spillbaren Intro vu Far Cry. Wat kënnt si mer gespannt. Leed, Mutter, also ech weess net firwat déi Saachen do gutt sinn wou do stinn, mee et huet ëmmer eppes Klenges ze liesen wann et leet.
Speaks to the warrior The path leads to the heart of the jungle Follow the path and you will find the answer
Ah, ass mäi gudde Kolleeg.

On a beach with pirates. Dem Typ seng Gesiichtsausdréck, déi maache mer heiansdo e bësse sou e mulmegt Gefill. Dir wäert mierken, wat ech mengen. Et scheint, dass de Bas mäi Mail ass.

Ah, op Däitsch ass et Amanaki, a lo ass et Amanaki.
Ah, béis, jo, merci, merci. Net, net der Rieds wäert.
Ech wosst net, dass d'Beachparty scho sou fréi am Joer hei wier, putain.

Also wann ech elo géing den Toun ewech huelen, da géing ee bal mengen, d'Sau wëllt mech fir Sex bezuelen. Ah, ech weess, wat hei ofgeet. Maja, sou. Ech menge lo kënne mer se dës mol hei lassleeën. Oh, freck. Ja, hei goe mer mol an d'Epicerie, sou.
Ma ech hätt gären eng Glace Rull, e Croissant. An a Kaffi wann ech gelift. Madämmchen, sou wat hu mer dann hei? 60 Dollar a mir hunn genau ee Pistol fir 60 Dollar. Klassesche hallbautomatescher Roundwaffe vum Kaliber 45, jo ok. Bon, dat ass déi eenzeg mol ons kënne kafen, dann géing ech soe kafe mer ons déi mol. Ok. Platz ze weisen dohinner.

Nee, esou messeren ech. Ah, ech weess net, firwat lo erëm déi Ruckler do komme, gell, also. D'lescht Kéier war et definitiv besser gaangen. Iergendwéi. Ech ginn esou an der Trëppel mol emol einfach eropper gemittlech Also ich hoffen, dass das gerade Video net gespart gëtt, gell? Mei, du mat amol der Radio Tower, der Radio Tower. Putain, du kann net sinn. Bon, wie gesagt, ich muss mal endlich eng extern Festplatte zuleien. So. I, wat willst du? Guck, dass ich weg kannst. Hm, so ein kleiner Schlang. Ech wéilt iwwer gär vum. Oh, oh, oh, oh, oh, okay, ja, so viel dazu. So, friss dat, dumm Fotz da. Äh, komm, mir haben den Röffesch, die Band da rundherum gedreht, da geht das schon. Aber ah, wie schinken doch gerade Dach hei. Da kann ich plündern, das ist ein bisschen, also am Funk zum Teil so abgebaut wie Assassin's Creed, ein bisschen, das ist ja auch von Ubisoft.

Don't look down, sou keng Pussy, klamme der oppert, putain. Bon, gëschter konnt ech irgendwie, virgëschter konnt ech nach irgendwie Anja musse gutt ophuelen, haut keng Ahnung wou dat läit. Bon, wäert de kucke wou de Problem ass. Klamme mer der opper. So, klamme mer ganz ëwen. Do hanne schéngt mol een ze grillen. Et war wierklech eng schéi Vue. Also de Gros lo vun deene Bierger wou der hei gesitt, do kann een drop goen. Ech géing, ech si mer jhust net sécher ob dozou och déi do zielen. Mä gi mer lo mol déi Stëss an et auserneen huelen. Natierlech, da mécht einfach mol esou e Fonkenhell d'Schlass op, ne? Firwat och net, he? Oh ok jo, ech hun d'Musik ausgeschalt an déi do Sequenzen hun sech definitiv besser unhéieren mat der Musik. Ja ok déi mol et also mee bon ech wëll do ech wees net op dat nëmmen déi éischt Musik war oder op dat och un der heiter Musik lung, keng Ahnung. So ma ech ging soen da maache mer lo hei E klengt Folgenpäuschen an da gesi mer ons gläich erëm bei der nächster Folg Let's Play Far Cry. Ciao a schéinen Dag nach!